Zeiruangah dah Chindeih khi The Jungle of King ramlak tupi ummi vialte lakah siangpahrang tiah an auh? Ke hi ruahnak a thazaang a ṭhawn tuk ruang a si ko hnga lo ma?
Chiandeihnak in tupi lak i saram pawl ah khin a thazaang a ṭhawng deuhmi a um ti lo ma? Um ee, sai zong um cu mu. Ahcun inn zuatmi ah khin na zong um cu, caw zong um cu, ahcun kingkong zong khi um cu. Saram lianpi an um ko ta ko. Ok, a fawinak kan vui kong kan chim a si ahcun, vui cu Chiandeihnak in cun a let in cun a thazaang cu ṭhawng cu mu, a pum zong lian deuh cu mu. A si kun ah zeiruang ah dah king tiah min an pek. A thazaang a um bik lo ti cu a fiang cang cu mu. A thazaang um bik lo ti cu a fiang cang lem. Zeiruang dah an pek ti ahcun. mah le mah zumhnak a nei le sla kan i ruah ruah ning ahcun mah le mah zumhnak ka ngei ti cu cu zong cu bia a si ve ko a ho paoh mah le mah zumhnak cu an ngei cio sinaten zeitluk tiang dah an ngeih timi kha a donghnak i uh, ultimate answer cu a si le maw biana bia cakei zong cu mah le mah ai zum ko lai cu clip zong cak mo thong zong thong ve sakhi te pawl hna zong khi thingkung cung bak ah khan kaan a si le kaan pi khawh ko cu mu khi tluk in kan a thazaang zong a ṭhawng zei ruang ah dah lion cu chindeih cu ramlak i ummi vialte lakah siangpahrang tiah min an pek an auh thazaang a ṭhawn bik ruang zong ah a si lo saram vialte lakah tlik a ṭhawm bik ti ruang zong ah a si lo saram vialte lakah a samat bik ti ruang zong ah a si lo saram vialte lakah thluak ṭha bik intelligent saram a si ruang zongah a si lo. Zeiruangah dah a si ti si ahcun mentality, mentality timi si. A mentality kha a strong. Cucu Laiholh in mentality timi cu lungthin, ruahnak, lungput timi kha si. Vui zong a ṭhawng tuk ko. A pumrua zong Laion nakin chiandeihnak in a ngan deuh. A ngan deuhnak zawnte a um, a ṭhawn deuhnak zawnte a um, sihmanhsehlaw a baumi cu mentality kha si. Chindeih cu a mentality kha a ṭhawng tuk, a lungput a khuaruahning kha a ṭhawng tuk. Cu ruangah cun saram vialte lakah the king tiah min an peknak a si. Cucu ka chim duhmi cu, pakhatnak ah, Minung ciocio zong ah hin anih cu a fim bak ee, anih cu a ṭhawng bak ee kan ti hna maw? A pumrua in kan zoh cun a ṭhawng ngai lai, sihmanhsehlaw a thinlungput a khuaruah ning ah khan a pa lo kho men cu. A biapi taktakmi thil cungah a dongh tiang a lung a sau lomi minung a si kho. Zeitluk in A thazaang a ṭhawn zongah zeitluk in kamkhat lei ah mifim a si zongah khan a fimnak nih khan a donghnak tiang a phihchuak dingin minung, a hruai khomi minung a si lo kho men. Cu bantuk in cun a phunphun in tahchunhnak lak ding a si ah khan cun lak ding kha a um. Sihmanhsehlaw chiandeih cu a khuaruahning, a lungput, a lungthin ṭhawng. Saram vialte nih cu bantuk lungput, chiandeih nih a ngeihmi lungput bantuk kha an ngei lo. Cucaah cun chiandeih cu ramlak i a ummi saram vialte lakah siangpahrang timi min, king timi maw, mah min kha an peknak a si. Nihin ni caan ah dothlennak kan tuah. Dothlennak kan tuahnak zong ahhin lungdonghnak zong tampi a um ko lai. Raltuknak ah kan thazaang a der ruang zong a si kho. Phaisa lei zong ah kan chambau ruang zong ah a si kho. A phunphun ruangah khan minung tampi cu kha kan mentality kha a ṭhawng lo tikah khan kan lung a dong kho. Maw mah cucu pakhat. Lungdongh ti tikah atu lio kan dirhmun chim ahcun peace zong tuah ah a ṭha ko ti ah khan a ruatmi zong kha kan um ve. Sihmanhsehlaw cu peace talk timi cu zeibantuk khuaruahnak in dah a rak timi kha biapimi a si. Hihi hi a lam a um ti lo timi a donghnak ultimate answer a si ko tiin ruahmi kan tei kho ti lai lo tiin ruahmi a si. Phundang cun kan miphun kan sung tuk cang lai. Hitin cun kan tei khawh hlei lai lo timi a si ahcun cu bantuk te cu feedback pakhat a si. Sihmanhsehlaw kam khat lei ah zeihmanh khua ah a dih dongh tiang ruat lem loin a lungdong sawsawhmi tiah chim sawsawhmi ti bantuk zong kha kan um rih kho. Caah cun zeite khi dah a donghnak taktak i a phi a si timi khi Mah khi hmuhthiam khawh a phi i hi he khin i ngat in zeitindah mentality timi mu a ṭhawmi lungput kan ngeih lai timi khi kan miphun caah khan a biapi tuk ve. Kan miphun cu miphun tlawmte kan si, thazaang ah a dermi kan si. Atu ka chim bantuk in khan chiandeih cu saram vialte lakah thazaang a ṭhaw bik a si lo cu mu. Sihmanhsehlaw king timi min kha saram vialte lakah pek a si. Cucu a lungput ruangah khan a si. Mah cucu a biapi tuk. Zeitluk i kan ṭhawn lo zongah, zeitluk i kan der zongah, hawi kan tluk lo zongah, kan hriamnam nih a tluk lo ti zongah, kan milu zet nih a tluk lo ti zongah khan zeidah kai timhmi kawl a si timi kha i fian a hau i cu kawl cungah cun lungṭhawng taktak in dir i cuka cun fek tein dir i kal a biapi. Nihin kan dirhmun ah nihin kan dirhmun in kan chim a si ahcun ralhrang he thazaang in kan tei lo kho men. Sihmanhsehlaw thazaang in kan tei lo ding a va si ahcun cu dirhmun in ka van chim a si ahcun kha ruangah khan kan mentality, kan thinking maw kan khuaruahnak kha zor riangmang in a kan tei bal lai lo cu kha bang ia tiin Tilawng si loin khan kha bantuk mentality a strong lomi nih khan cun zeidah negative lei ah thil a ra ti si ahcun kha bantuk dothlennak a tuahmi kha sullam ngei loin khan sawi kha a si cang maw? Duhlonak an kong an chambaunak tu kha chim le rel a si cang, correction a si lo a bantuk pawl kha. Cu bantuk dirhmun ahcun thil kha a tla. Cucaah cun thil hi Zeitindah a si ti si ahcun thil a kalhmi hi saupi a kal a si ah khan cun a hmaanmi ah ruah thai a si ti a si. Cucaah kannih dothlennak zongah hin kal kum nga kumruk lei kan van panh cang cu mu. Kan thazaang a der tuk tikah khan cun kha thil kan tuahmi a dik komi zong kha a dik lomi bantuk zongah khin a hnuah cun ruah khawh a si. Le kha khat ah khan kan thluak le kan khuaruah nundan kha an kan hlen kan ti lai cu hi vawleicung pa uanci thil nih hin sihmanhsehlaw kan hmuh fiang hnga dingmi cu zeidah kan i tinh kan hriamnam in der hmanh seh law kan thazaang in der hmanh seh law zeidah kan i tinhmi kan vision kan goal a si mah cucu ka thih tiang miphun kong kan chim si cun kan ram le miphun vawleicung ah hmun tiang a sung ka khan lai lo. Ka sining in cun ka sining ka thazaang nih a phak lo hmanh ah zeitik hmanh ah a sung ka khan lai lo. Ka dohmi cu ka hriamnam ka thazaang in ka doh khawh lo hmanh ah ka thinlung ka khuaruahnak ka zeizong tein ka duhmi ka hmuh hlan lo diang ka doh lai timi ruahnak lungput kha cucu mentality ti a si. Zeimaw nih cun teinak timi hi a phunphun in kan lak khawh. Sunghnak timi zong hi thazaang der ruangah sungh in kan lak khawh. Zeikhidah sungh a si? Zeikhidah tei a si? Min Aung Hlaing a hram in bungh bak khi maw tei a si? Min Aung Hlaing a hram in bungh khawh bak lo khi maw sungh a si? Asiloah kan mentality ka timi kha zeidah a si? Kan va bungh khawh lo zongah tei timi dirhmun kan phak khawh nakhnga ding caah cun Zeibantuk lungput ruahnak dah kan neih lai? Zeibantuk mentality dah kan neih lai timi kha a biapi. Zeiruangah ti si ahcun mentality bantuk tikah khan kan thazaang, kan ruahnak, kan chawva tlawm hmanh ah cu pawl vialte nih min aung hlain doh dingin a si khawh lo hmanh ah kan mentality kha a strong i kan thinlung, kan ruahnak, kan zeizong vialte in A za cang tiah a sung kan khaan lo paohpaoh a si ahcun a sung tama kan si lo. A hram in kan hmuh khawh lo zongah kan i tinhmi vision kha one way or another way in tei khawhnak a lam a um ṭhiamṭhiam ko. Cu dirhmun tiang tinhmi paanṭain kha kawlawnh kan chimh pah cun kan i tinhmi paanṭain phak khawh ding tiangin kal khawh i zuam ṭulmal a sung pek duh lo kha Mah kha teinak hngakcheu cu a si cang. A hram tiang kan va hmuh khawh chinchin ah khan cun sunglawimi teinak taktak kan ti lai hnga teh. Sihmanhsehlaw minung kan nunnak ah a biapimi cu raltuk lawng a si lo. Zei thil kan tuahnak paoh ah keimah cu amah tluk ka si lo timi ruahnak kha zei bantuk thil tuahnak paoh ah teinak a rak si lo zia. Nangmah na sining te ah khan na mentality, ka mentality, he ka lungput ka kharuah ning hi a strong paohpaoh a si ahcun cucu cuka zawn ahcun teina timi hi a um timi te kha lion anun in tana in hika hen sharing kan van tuah dih mi hna ase